السلام علیکم وعلیکم السلام کریسو یار دوست اب آپ سب تندرست فٹ فاٹ ہو سن آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جا ویلاگ کریسو شروع پرندے دی آواز آندی پہ میں او سنن پہ گیا میت آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جا ویلاگ کیتے شروع تے بڑی گرمی دے شدید گرمی دی شدت نال اے ہے ساڑا ماشاءاللہ خوبصورت جا گاؤں ویوا ہے تے گاؤں دے بچا گرمی بہت زیادہ پہ گی گرمی دی شدت اے ہے کہ اخیر تھی جی گرمی چلو کوئی گال نی اساں آج دا ماشاءاللہ پیارا سرائیکی کلچر دا ویلاگ کریسوں شروع تے آج اللہ بارو خیر محرم محرم اسٹارٹ ہے محرم دے وچ اداب آلی ویڈیو سی اور انشاءاللہ اداب آلی ویڈیو تکوں ڈکھیندے رہسوں کیونکہ ویسے ہی اساں پہلے وی اداب آلی ویڈیو بنیندے رہنے کیونکہ ساڈا صاف ستھرا کلیئر ویلاگ ہوندے۔ اور انشاء اللہ تعالی جتنے بھی یار دوست احباب ساڑے چینل تے نویں نویں ہیں ساڑا چینل سبسکرائب کرے سن فالو شیئر کر گن سن خوبصورت جی ویلاگ تے بڑا پیارا جی کیونکہ سریکی آواز تے سریکی آواز میٹھڑی تے تو میں خوبصورت جی ویلاگ دکھیں دے راسوں تے بدلاں دے بھی ٹکڑے آئے ہوئے ہیں پیارے پیارے خوبصورت جی ہیں تے تو کوئی اور انشاءاللہ وان دے درخت تے کھڑے ہیں تے جتھاں کر پہلے کھڑ کے اساں ویڈیو سٹارٹ کرے نے اتھاں اج وال کھڑ کے ویڈیو سٹارٹ کیتی پیاری جی اور امید کرے اس تو کو سڑا اج دا ویلاگ پیارا جی پسند آسی زندگی بخیر سلیم کھوکھیا لا ویور ویڈیو سکپ نہ کرے سو نال نال جڑے رہ سو جتنے بھی یار دوست احباب چینل تے نویں نویں ان سارے کو خوش آمدید تھی کہ دل تو تا دل تو دے گہرائیاں تو تے خوبصورت جے ویلاگ سلیم کھوکھیا لا تے کوئی غلطی کوتاہی دی بھلا معذرت سٹارٹنگ دے وچ تے گھر ماشاءاللہ تو کوئی سٹارٹنگ وچ اسا دکھایا پیارا جی ہاں گھر دلیا دی خرید تھیندی پئی جے یار دوست احباب دلیا کھاونا ہے تاں تڈے آون تک تے پھر مک ویسی

آمد و رفت ہے لیکن گرمی ڈھیر ہے۔ چلو کوئی گالھ نئیں۔ اللہ خیر کرے جی خوبصورت جیہا ونڑ دا درخت بڑا پیارا جیہاں اے دی ٹھڈی چھاں تلے کھڑ کے ویڈیو سٹارٹ کر گھدی ہے۔ چلدے ہیں اگاں زیادہ مزید سر نئیں سکھاندے سر کھاونڑ دا فضول فیدہ کینی۔ چل کے اگاں تہاکوں پیارا جیہا وزٹ کروینے خوبصورت جیہاں پیارے پیارے نظارے تے ویلیج لائف دے خوبصورت جیہے سپیشل پرسن بھرا کوں جلدی جلدی سبسکرائب مریسو۔ ویلکم ٹو بیک ویور واپس آ گیا سے خوبصورت جی ولاگ دی طرف سریکی کلچر دے نظارے پیارے پیارے اے ٹرین گاڑی دی سپیڈ دے دے پے وینا اے تھیندا پہ کم ریلوے پٹری دے اس گلو ٹرین ویندی پی سلو سلو سلو سلو رم کے رم کے رم کے رم کے ساری نظر دے چڑھ گئی ساڑھے ولاگ دے دے اساں کو گھن ہے ولاگ دے ویچ

بڑی سلو سلو ویندی پئی ہے ویندی پئی ہے ویندی پئی ہے حالانکہ پھاٹک اتنے اس جا دے تو ٹرین صاحب ہوری ویندے پین سلو سلو کوئی علم نہیں کیا بنتی تو کیا نہ بنتی تو باقی امید کرے سو ایسا خوبصورت جب بلاگ نال واپس آ گیا ایسے ایسا ایسے گھر گھرو آ گیا ایسے باہر اپنے کھوکھے دے سلیم کھوکھے

باقی راسو نال نال خوبصورت جے سریکی آواز جے سریکی مٹھڑی بولی تک پیارے پیارے ولاگ سریکی نظارے دکھے سو راندے کنٹینر چیک کرو کنٹینر کنٹینر دے بیچ مال لڈا ہوئے کیا بات ہے یہ بھی ویور اپنا نظام ہے سریکی کلچر دا خوبصورت جے شان یار دوست اب آپ جتنے بھی سڑے چینر دے نوے نوے انجل دے دمرے سن سسکرائب بگا چل دیں تاکو

ویلکم ٹو بیک ویور بھرا توڑا واپسی آگے سلیم کھوکے اللہ خوبصورت جے ویلاگ نال شامہ پہ گئی ہیں بائک لنگن پہ گئی شامہ پہ گئی ہیں تے ویور تھی گئے ہیں دھارا تے ساڑے ویلاگ دا سا اینڈ کرنا ہے اینڈ سا کیتا کیا نہ ہے تے ویلاگ دا ماشاءاللہ سا بنا گی دا سارا لیکن دکان دے کھڑے سے گرمی زیادہ ہے شام تھی چکی ہے تے ویلاگ دا کریں دے پہ اینڈ بقایا زندگی بخیر کو غلطی کو تائی دی بھرا توڑا سپیشل پرسن ویسے ہی معذرت کریں دا رہنے توڑے نال باقی امید ہے کہ تہاکوں ساڈا ولاگ سرائیکی کلچر دے پیارے پیارے نظارے پسند آندے راہندے ہوسن ولیج لائف دے جتنے وی یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں آنے اساں ریکویسٹ ایہہ کرینے کہ ساڈا چینل فالو سبسکرائب شیئر کر چھوڑا کرو ویڈیو سکپ نہ کیتی کرو تہاکوں سمجھ نہ لگسی تہاکوں اساں ویڈیوز کیا سٹوری سنائی تے کیا نی سنوائی تے جیڑھا ساڈا فیس بک پیج ہے اوکوں وی پیار محبت کیتی کرو اتھاں وی آؤ اساکوں فالو کرو ساڈے ولاگ تہاکوں اتھاں وی دیکھن کوں ملسن راہندے۔